Wat soll dat mat där Lachfail? Hallo, dat do ass jo net responsabel! D'Kanner ginn da schnell ugestach a verbreeden de Covid méi schnell wéi s de kanns. Vill méi schnell wéi s de kanns! A wat mécht déi Larv dann hei? Ass menger Schwëster säin, dem Aluminier. De soll réischt d'nächst Woch schlüpfen. Mee du kanns awer net einfach esou eng Larv hei schlëpfe loossen. Ma firwat dann net? Mir schlëpfe säit 72 Millioune Joren esou. Jo, mee säit 6 Millioune Jore musse se aus Sécherheetsgrënn an engem Glas schlüpfen. An duerno hu se en invitéiert, den Noweis fir seng Immunitéit zu allem unzefroen. Wat soll dat da scho rëm? An engem Glas schlüpfen? Alleguer? Ech sinn awer net an engem Glas geschlüpft. Jo, mee Fuerscher hu gesot. Hunn se et bewisen?
Jo, mee Fuerscher hu gesot. Wéi heeschen déi Fuerscher? Déi beschte, déi meeschte beschte melusianesch Fuerscher.

an engem Glas schlüpfen ze loossen, fir esou eng intergalaktesch Solidaritéit hierzestellen. Mir gi free, ma scho laang net méi op Melusenia, an de ganze Planéit Espugnania ass och ouni Fripp. D'Glas am Glas halen, ass dat elo e Gesetz?
Nee, mä Solidaritéit! A well mer jo awer keng Rietspopuliste sinn, et ass d'Flicht vun engem gudde Melusianer, säi Matbierger op déi Reegel, déi am Fong misst an alle méigleche Fäll opmierksam ze maachen. Reegel, déi misst sinn!

Direkt op d'Coronia, Corona, de Covid 19 ze testen. Dir sot grad nach eng Lach! Jo, mee aus Solidaritéit zum Secteur 333 an der Pandemie luelen misst een alles testen. Da kriss du automatesch en neien digitale Gesondheets-Harddisk vun der IGO. Wat?
En Harddisk? Fir Krankekeess Dateien ass dach emmer eng Kaart mat engem Chip duergaang. Jo, mee dee Pack, d'Quantitéit an den Zousaz vun Sécherheetsinfoen, deen ass ze grouss. Dofir ass jiddereen invitéiert den Test fräiwëlleg maachen ze kommen, well e souwisou verréckt a rietsradikal ass wann en et net mécht. Et gëtt kee krank! Kann awer sinn, dass ee krank gëtt. Wéi laang soll dee Blödsinn do nach daueren? Dee Blödsinn dauert sou laang, wéi en eben dauere muss. Dat ass alles nëmme fir dei Bescht. Alles ass geféierlech. Esou amplaz esou ondankbar ze sinn an de Leit Angscht wëllen ze maachen, giff ech mech mol un d'Regelen halen. Den Nazi do. Du kanns mech nennen, wéi s de wëlls.

Ech froe mech, firwat esou rietspopulistesch Iddien wéi dat nëmme kënne vun engem erfarenen Ambassadeur wéi Dir vertruede ginn? Et ginn der nëmmen nach 7 op der ganzer Galaxie! No lech dat wëssen! Wou souwisou wou déi aner schonn hi sinn! Ech wollt nëmme fir dat Bescht vum Klengen alles man, Wien ass denn en Gesondheetsharddisk kritt? Hie brauch keen!
Mee en ass awer dozou invitéiert!
Hie leent deng Invitatioun awer of! Da kann en och bei ville Saachen net matmaachen, zum Beispill beim ganz neie Sensibilisatiounsprogramm fir Verréschgeschlüpfter, der Covid-19 Follegen an duerno léieren, dräi Schrëtt fir ze verhënneren, dass är Kanner rietspopulistesch, klimahaassend Covid-Géigner ginn. Gei!
Mir wëllen elo Pen! Du misst dat awer man. Et ass e wonnerbare Workshop Mat absolut emotiounsorientéierten Argumenter, déi drop hiweisen, a dass Elteren an hiren Afloss net onbedéngt gutt fir d'Entwécklung vum klénge Wiese sinn. Dowéinst ass et rotsam, Déi Kleng lafen ganz fréi an enger organiséierter Struktur ënnerzebréngen an sou eng adequat, galaktesch an universal Programmedukatioun sécherzestellen. D'Daisy May! Der Lominia, mir se emol beim neien a ganz moderne Workshop zur Stärkung vum Selbstwäertgefill vun den Fraen. Do misst der nach hei, hei, hallo! Ech hunn nach eppes, dat ech vun dir als Ambassadeur ënnerschriwwe brauch. Moment! Moien Sprësser, ech sichen nach eng ech wollt well d'Stären nach voll zouhalen déi Zäit wou ech also also de Programm fir Selbstwertgefill e clevert Konzept dat engem erkläert dass Selbstbestätegung iwwerschätzt ass dofir Bestätegung duerch e Like-System Se kanne mat all mat mat systemkonforme Prozeduren instant Bestätegung vun anere kréien. Oder oder wéinstens et kéint jo de Grondprogramm matmaachen, Sensibiliséierung fir Mammen, déi bei de Kanner doheem wëlle bleiwen. Band 1 Sief keen Dreck a géi schaffen. Wat soll dee Bordel?
Wat häss de lo gär ënnerschriwwen? Hei ass den Dossier vun der Berichterstattung an de Sensibilisatiounsvideo vum Secteur 333 fir de Ministère. Du weess jo, dass déi demokratesch Wäerter geséchert solle sinn. Dofir muss all Mediendossier, dee fir d'Informatioun vun der Populatioun vum Secteur 333 Vun engem Ambassadeur ënnerschriwwe ginn. Sinn déi Rietspopulisten, déi dat fuerderen. Sinn dann déi Modern. Do kann ee jo guer net entscheeden, wat. Jo mee. Lee mer dat dohin! Jo, déi meescht ënnerschreiwen direkt. Soll ech der e Bic bréngen? Du weess jo, ech huelen sou Saachen eescht neutral. Bericht ass déi lescht 2000 Joer um Planéit LUZ ZFX net grad super héich geholl ginn. Ech kucken déi emol duerch. Däi leschte Bericht wär d'Germane an de Rettungsplang, deen en schéine Chaos verursaacht. Haut ginn et bal keng méi. Jo mee
de misst awer iewer mol zum Melusina leien. Ech hat Retard. Jo déi éischt 7 Méint vum Dossier si schon ausgestrahlt.
Ausgestrahlt? Ausgestrahlt? Ech mengt dir hutt se op de Kapp gestrahlt? Wat ee Bordell! Lëtzebuerg, eng rou Geschicht! Du muss awer hei an de Musée ginn a mir hu mat eisem super Schneepi Schneepi, dee geet mir op de Sak, wat soll dat mat deem an ech ginn 25 an ech falen dës an an dobäi nach a wat soll dat mat sengem blöden.

Méi? Ma alles prett! Et gëtt Zäit fir ee Film! Wa si nëmme vun enger Säit berichten, da musse mir wuel vun der anerer berichten. Wie sinn hir Fuerscheren a Spezialisten? Wat fir ee Wuert bedeit do wat? Definitiounen?

An am Kader vun dëser Pandemie, well Der soss all Är Bomaen bréngt, huet och e Spezialist vun engem Forscherteam gemengt, dass hie bestätegt huet, dass et fir d'Sécherheet besser wier, nëmmen nach Qualitéitsmedien zouzeloossen. Also kanns de roueg ënnerschreiwen, et ass alles ok. Haha, du wäerts dach net mengen, dass ech däi Propaganda wësch och nach ënnerschreiwen? Séch soll ee mol déi aner Meenungen huelen an dann d'Zuele soll ee mol e bësse méi präzis duerstellen, net datt eng Majoritéit awer anescht denkt. Duerno kriss de eng Ënnerschrëft.
An du misst den Dossier herno löschen. A firwat dann dat elo? Majo, Dateschutz. Et ass näischt méi helleg fir eis wéi den Dateschutz. Ok.
Ech muss och verspriechen, also no 20 Deeg ausser du brauchs et net méi, ne? Okay. Kanns du nach mat an de Büro kommen? Ech hunn elo eppes Wichteges vum Chef krut. Ja, da maache mer dat och all nach. A war schnell, ech hu ganz vill Aarbecht hei. An du kanns de Medien-Dossier och eng Kéier matbréngen, wann s du wëlls. Okay. Do muss getauscht ginn.
Hä? Wat? Jo, du bass am Kader vum Backtracing eben cibléiert fir zwéngend invitéiert ze ginn. Wat soll dat? Mee du bass am Kader vum Tracing als potentiell Infizéierten designéiert ginn, well een an dengem Ëmfeld infizéiert ass. Mee ech sinn ni um Planéit! Villäicht bausse vun der Statioun. Hues du mech am Meescht bei den Tracing-Fuzis gemellt? Ech hu keng Anung vu wat s de schwätz. Et deet mer Leed, dass och nach aner Leit de Planéit wëlle retten.

Aua!
Bass de sécher dass deen do muss ran? Aah!
Jo, an der Anleitung steet bei Rietspopulisten déi aner Säit benotzen. Wat?
Wat? Wat? Wat? Dat ass dach fir de Stäbchen gemaach! Aah!
Nee, ech mengen dat awer esou. Vu wou brauchs de dann elo deen Ofstrich? Jo, vun de Mandelen. Jo mee firwat? Moment, Moment, wéi wäit si mer? Wéi wäit si mer? Do feelt awer nach e Stéckchen. Dat kann awer nach e bëssi daueren. Nach daueren?
Wéi laang ass dee Schleifchen dann? Jo mee dee ass laang.
Esou laang wéi ee muss op Ënnerschrëfte waarden. An dofir, ha, ha, hal op, ha, hal op, hal op! Ech ginn der déi Ënnersch, hal op!

Den Leeloo, deen huet mech gebéit, en huet de ganzen Dossier zréckgeholl an ech hunn elo missen ënnerschreiwen. Lo dat gesäit net gutt aus fir de Secteur 333. Wat kënne mer ma. Wéi? Dat ass eng Kopie? Wéi dann? Dateschutz? Ah jo, Dateschutz. Nee, nee, du reds Saach. Wat ass dann wéi? Problem? Da weis.
Déi sozial Kontakter mussen dofir limitéiert ginn. Virgesinn ass och eng Ausgangsspär tëscht 11 Auer owes a 6 Auer moies. An den Text ass fir eis net staark genuch gewiescht, fir déi Solidaritéit wierklech ze ënnersträichen. Mee mir rechne ganz fest, an eis Leit rechne ganz fest mat der Solidaritéit vun der Populatioun. Déi brauche mer. D'Instructione vun der Regierung à la lettre befollegen. Hätt nach zousätzlech eebe mat där, kann ech soen, mat där Chance, déi mer hunn, fir wierklech en Indicateur iwwer eis Kläranlagen. Spezifizitéit vun deem Virus, dass en extrem schnell ass, dass en och tückesch ass an deem Sënn, dass en exponentiell spreet. Do muss een einfach kënnen domadder liewen, dass d'Situatioun eng aner ass an dass ee ganz aner Mesurë muss vun engem Dag op deen aneren huele kënnen. Virun der exponentieller Hoss vun de Kuervi. Gedréckt haten, huet de Premier Xavier Bettel deklaréiert, et ging ee Mëtt nächster Woch gesinn, ob d'Appellen un d'Eegeverantwortung zanter dem 17 Oktober Friichte gedro hunn oder net. Dorops hin huet csv repetitiv gefrot, ob d'Regierung. Schong, datt d'Regierung reagéiert. De Virus ass iwwerall am Land verbreet,

Dat entsprécht net méi den haitege Gegebenheeten. Mir hunn hei eng nei Formule, déi ausgeschafft ginn ass, déi awer op Kritik trefft. Elo musse mer kucken, ob mer am Avis vum Conseil d'État eng gutt Propositioun kréien, déi déi zwou Suergen trefft, fir net eng Infektiounsbomm dobaussen ze loossen, mee awer d'Rechter vun engem Kranken,

aber eben auch eine Fehlerquote hat. Äh, und wenn, wenn sozusagen insgesamt das Infektionsgeschehen immer weiter runtergeht und wir gleichzeitig das Testen auf Millionen ausweiten, dann haben Sie auf einmal viel mehr falsch Positive als tatsächlich Positive. Da mécht et net vill Sënn, deen Test ze benotzen. Dat ass e ganz opwännegen Test. Mir hunn deen och nach net esou laang, wéi dat net méi gestellt kritt. Dir kënnt net parallel Tracinge maache mat Honnerte Leit, well dat jo exponentiell. Froen, esou wéi am Ausland och, datt einfach ee groussen Deel vun der Populatioun dee Virus wäert kréien. Wannerkombinatioun, Eng Persoun huet Symptomer an ass vulnerabel, da gëtt systematesch getest.

Deen huet et gemaach. Deen huet et wierklech och hei gemaach. War bei eis schonn d'Katastroph. No där Aktioun hu mir 17.000 Joer gebraucht, fir eisen IQ erëm op normal ze kréien. Lëtzebuerg, roueg Schicht, mee nee, mir musse lassleeën. Mä d'Tabelle waarm.

Mee nee, ech hat net geduecht, dass mir jeemools dee Programm do musse bekämpfen. Ech brauch däi ganz Gehir, ech brauch deng Compioteren, ech brauch alles wat de hues. Deng domm Kapp hunn e Léck vill Leit iwwerlieft. Schäisse Géigner, dee gëtt wärem säi Gehir. Grouss Psycho-Manipulatioun, déi däi ganze Planéit kann ablén. Do leeft ee Programm och, an dee Programm ass en Altraam. Mir nennen dee bei eis Princess Corona. Dës Kéier, dës Kéier dierft der Angscht hunn, jo, an zwar déi richteg.